ndinokugamuchirai ndinokugamuchirai mose uh, vana verestoration ndinokugamuchirai this easter service uh, ndinokugamuchirai south africa ndinokugamuchirai zambia ndinokugamuchirai zimbabwe ndinokugamuchiraiwo zvekare uh, uk dubai wamuri vese nezita rajesu uh, today izuva redu rekurangarira eh, rufu rwajesu Ndinotenda nyasha dziri pamusoro pamama prophetess Elizabeth um, Margaret Mukondabhachi Zulu pamwe chete neni Evangelist Willard Zulu the founder or the president of the Restoration International Ministry Zimbabwe gore negore Tinogara pamwe chete tichiungana semhuri tichiyeuka rufu rwaJesu. Sezvaanodudza mukati meBhaibheri kuti garai muchiita izvi muchindiyeuka. Saka naizvozvo gore rino Easter yedu taita musi wanhasi uri musi wesaturday because of uh, pandemic covid-19 pandemic sa hatina kuzokwanisa kuungana semhuri imwe chete tichitofambisawo cup tichitofambisawo chingwa izvo zvinotarisirwa but tatora mukana uno kuti tigona kuuya tiite ma online services edu kuti nyasha dziwe dzinofamba munhoroondo yebhaibheri kare jesu aakuda kuenda kunofa anotaura mashoko atinosangana nawo pana luka chapter 22 um, verse number 9 verse number 16 i mean paverse number 16 pari kuti nokuti handis nokuti ndinokuudzai kuti handizodyizve kusvikira zvazadzika muumambo hwamwari chii chairehwa najesu pano yakanga iri nhau yepaseka yakanga iri nhau yepaseka ndizvozvo chaizvo saka ari kuti izvi handizombozvidyizve kare kusvika mashoko aya azadzika muumambo hwamwari chii chakaitika uye akazviita sei tarisa neni muvhesi number 17 pavhesi number 17 ari kuti achigamuchira kapu akaonga akati itorei muipfudze kune mumwe nomumwe pakati penyu zvino akatora kapu ndokuonga ndokunyengetera sezvatichaita pari zvino uye ichafamba kapu iyi kune mumwe nemumwe asi nokutenda kwatinawo nokuda kwechiwere chivo chatura nyika nhasi uno ndinotenda kuti anointing ichafamba uye ichaflowa ichienda kwamuri pari zvino ndinokurudzirai kuti mutore waini yenyu uye tigone kunyengetera munashe sezvatichaita mutsvene mune zita rinonzi jehovha tinouya pamberi penyu sezvamakasarudza mukati meshoko renyu Makatora cup uye mukanyengetera nezvaye. Pari zvino Baba tinonamata pamwe chete nemhuri yeRestoration International Ministry pamwe chete nemaviewers edu ari kutiona live on Facebook, live on Twitter, live on Zoom. Sungano iyi yatiri kuita pamwe chete Baba, patakufambisa nokuda kwezvikapu ino Baba, panguva inoyi ikomborerei, ikomborerei Baba, tinoisa shoko renyu, the same anointing, the same power yakashandiswa naIshe Jesu pakunamata ndiyo yandiri kumbira pamwe chete panapa ndichiinamatira kune mwe mune mwe ndichisumudza ruoko rwangu ndichisarenda kuti nemumwe nemumwe ari pati pakati pedu ucharisevha nokuda kwekapu rino ucharisevha ropa rajesu panguva inoyo kana uri kuhwara chirwere ichocho ndachikusiya Nokuti uri kuita sungano pamwe chete naIshe Jesu. Uri kuita sungano imwe chete naIshe Jesu. Saka tinotarisira kuti pauchaimwa uye pauchamwa ropa raJesu mukati meupenyu hwako, chese chakaipa chose chakaipa chiri mukati meupenyu hwako chichava chinoita disappear. As I pray right now, as I speak the blood of Jesus Christ, the anointing ngaikubate, ropafadzo ngaikubate. Kune mumwe munhu akabata zita rako, kune mumwe munhu akabata marriage yako, kune mumwe munhu akabata business rako pauri kuriseva ropa ropa rajesu ndinobvisa ropa rechizvarirwo rawakapiwa nababa vako uye pari zvino uchiriseva nokuda kwekapu iyi uchachinjwa uye uchazvarwa patsva pauri kuriseva this holy communion ngazviitike saizvozvo baba tinokutendai kune uno mumwe wedu uchareceiver nokuda kwemunanawo in jesus might name we pray amen yaka vakaitora mambo jesu nokuifudza ikaenda nemumwe nemumwe akanga aripo chakakosha ichi ndechekuti ropa iri rinomirira sungano yaJesu. Handizivi mwana waMwari, mwana warestoration, semanzwisisiro andinoita rugwaro vanodya chirayiro Vanomwa chirayiro chaJesu Kristu ndivaya vakazvipira nemwoyo wose vanotaurwa mubhuku raZvakazarwa kuRevelations. Nhamba duku duku iya ye 144,000 kapoka kaduku kakatengwa panyika ndo bedzi kanofanira kureceiver the holy communion handizivi kwauri kuti ukama hwako hwakamira sei najesu kristu ukama hwako hwakamira sei mukati meumambo hwamwari asi ndinokutaurira mwana wamwari nhasi uno after we receiving this your life will never be same again ah, your life will never be same again i prophesy and i declare vamwe vanhu vachatonga mukati meumambo hwamwari vamwe vanhu vachatonga vari madzishe mukati meumambo hwamwari vamwe vanhu vachatonga handizivi munhu wamwari kuti pako chepo chepo ndipapi after wareceiver kana kuti ini pangu ndipapi after ndareceiva this holy communion uchaona kuti after watora kapu yako tainyengetera sezvataita and waconnecta by faith chandinoda munhu wamwari ndoda kuti unamate what ishe jesu ndinoziva ndiri mutsatsi yava nguva yekuti mundiregerere ndigoona your presence upon my life in Jesus mighty name surely your life will never be same okay. sezvataurwa neshoko ramwari uye ndichariverenga zvekare unototerera nhoroondo yacho achigamuchira kapu akaonga sezvataita akati itore ipfuurei kune mamwe marudzi ari pakati penyu saka kapu iyi ichamuchaona ichafamba ichienda ichienda ichasvika kutanzania ichasvika kudubai ichasvika kusouth africa ichasvika kumozambique ichasvika kubotswana uk america same anointing ngaipfuure izvozvi baba ngaisvike mukati meupenyu hwavo in the mighty name of jesus christ right now right now in the mighty name of jesus christ in the mighty name of jesus christ ngaiende ndikaifudzwe kana waka uchida mwana pauchamwa chirayiriro chajesu kristu receive it right now in the mighty name of jesus christ kana waka uchida nyasha dzokugona receive it

usvike kwatiri uye uzadzike imi vane 144000 vareceiva nokuda kweholy communion ino kuti muve vatongi mukati meumambo uyu pamwe chete naishe jesu Nyaya yacho uye nhoroondo yacho semaitirwo azvakaita Jesu Kristu haana kuperera ipapo chete. Cherechedza mashoko edu pana pavhesi number 19 ari kuti akatorawo chingwa akaonga akachimedura akapa achiti ichi chinomirira muviri wangu uchapiwa nokuda kwenyu rambai muchiita izvi muchindiyeuka mashoko atiri kuda nei restoration international ministry yaita pasika pamwe chete newe ndo mashoko atinowana muvhesi number 19 ari kuti vhesi number 19 tiri kutara kana kuti rambai muchiita izvi muchindiyeuka rambai muchiita izvi muchindiyeuka saka uchaona kuti gore negore restoration international ministry zimbabwe icharamba ichiyeuka rufu rwajesu sezvinodeudzwa iro bhaibheri pacharo rinotaura kuti Zuva rekufa riri nani pane zuva rekuzvarwa. Saka uchaona kuti ticharamba tichizviita tichiyeuka kufa kwaJesu sezvataurwa neBhaibheri kuna Luka chapter 22. Panguva inoi Takusvika pane chimwe chidanho chekuti titore chimwe uye chipfuudzwe uye tichachinyengetera. Ndinotenda kuti kwauri right now wava nechingwa chako chisina mbiriso chauri kuda kuti tiyeuke ah, rufu rwajesu kristu tinotenda naizvozvo kana wanacho ndakuchinamata father in the mighty name of jesus christ tora chingwa icho chajesu kristu tinotora chingwa chisina mbiriso chashe jesu kristu tinochinamatira panguva ino kune mumwe nemumwe anacho tinochiactivata right now kuti chimirire a board of christ a board of christ a board of christ right now in the mighty name of jesus christ in the mighty name of jesus christ baba unomatira chingwa ichocho sezvo vachadyiwa nemumwe nemumwe nemwana wedu zvichadyiwa nemumwe vatadzi varimo kuda kwenyu ngakuzadzikwe sezvamataura mukati meshoko renyu simba renyu nezvavanonamata nadazvizadzikwe uye izvi ngazvirambe zvichitwa zuva nezuva in the might name of jesus christ we pray amen yava nguva yekuti chifambe sezvachaitwa munhoroondo yebhaibheri ndinokutendai panguva inoi nacho wakuchirisiva receive it right now tachinamatira idyai nezita rajesu kana uri uchirwara tinotenda kuti kana uchirwara pauri kudya a body of christ a body of christ get healed right now in the mighty name of jesus christ get healed right now in the mighty name of jesus even business rako kana ranga riri kuhwara pauri kudya this holy communion get also get healed in the mighty name of jesus christ muvhesi number 20 yati akataurawo kapu sezvaakanga amboita vapedza kudya kwemanheru achiti kapu iyi inomirira sungano itsva muropa rangu ramuchadururirwa apa jesu akanga asati aenda kana anga asati aroverwa anga asati awawa Saka aireva kuti zvino kapu yacho yamatora iyi yatanamatira nezvayo, ropa rangu richadururwa pandicharoverwa. Ndosungano imwe chete yandichaita nemi, sezvo iyo Ishe Jesu pavaienda kunoroverwa vainonorovererwa zvitadzo zvedu tive nozarwa patswa, ndizvo tinozvarwa patswa. Saka kapu iyoyoyo yaimirira sungano yasejesu saka uchaona kuti gore negore ticharamba tichiita saizvozvo saka ndinokutendai mwana wamwari ndinokutendai nenguva yavo ndinokutendai nezvawanga vachiita restoration international ministry tanguti tingoshaya zvishoma zvizhinji zvichateera tamirawo matestimony tichakunamatira sezvanga zvichiitwa father in the mighty name of jesus christ i release the grace right now kune mwana wose areceiva chingwa kune mwana wose wareceiva ropa rajesu kristu ndinonamata kuti upenyu hwake ngausafanana nazuro pakanga asati akuzivai asi nokuda kwezuva ranhasi nokuda kwezuva ranhasi

zvaropatswa izvozvo zvaropatswa in the mighty name of jesus christ in the mighty name of jesus christ you demon you demon you unmarried spirit you poverty spirit you limited spirit I said, come out right now in the mighty name of Jesus Christ. Nokuti mwana uyu azoropadzwa. I receive the Holy Communion, Holy Communion of Jesus Christ. I receive the body of Christ. I receive the blood of Jesus Christ. So you evil spirit. Kana ungori mukati meupenyu wake. I said,

saka viewers wese uri kundiona whatever you are whatever you are uri kusouth africa uri chii pauri kureceiver this holy communion right now the board of christ ngaive newe thank you our numbers our prayer alliance numbers is 0772 705 397 772